Medɔfo me wɔ akwaaba ɛba da life couch dwumadie so ɛwɔ Sameng TV sɛdeɛ da yɛyɛ no no wabrabɔ mu nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wabrabɔ no ɛbɛtu mpɔn na akɔ soɔ ɛno nti ɛna ɔhemaa sɛ megye m'agu a na ɛnni sɛ woyi w'afidie no ɛfiri ha Wogu so ara hwɛ me. Ma menka nkyerɛ wo sɛ dwumadie yɛ Doctor Mensah Herbal Clinic na asɔ yɛn asene ama ayɛ de rebrɛ woɔ. Na ɛnnɛ nso, mɛpɛ sɛ mɛka akyerɛ wo sɛ, biribi a woyɛ biara no, fa w'ani to Nyame so. Sɛ woresu nnɛ a, hunu sɛ ɛbɛdi mmerɛ kakra bi no na woresere a woresere afebɔɔ, woresere wo nkwa nna nyinaa. Ɛno nti, metwa me ho aba, na meba a, ɛnnɛ nkɔmmɔ a yɛrebɛdi no, Ɛbɛgye wo nsɛm. Nyi w'afidie no mfiri ha. Meba sesei ara.
Batakari adɔɔso, ɛno nti ama yɛnhu kra mu papa. Ne ne mmerɛ mu Ghana ha deɛ, sɛ wopɛ engineers papa ama wabɛɔyɛ wo fie ama wo a, ɛneɛ na mekamfo Egil Electrical Engineering na ɛde ama woɔ. Wɔn dwuma a wɔdie bi ne domestic, commercial ɛna afei industrial wiring ɔyɛ electrical audit fault diagnosis ɛna afei maintenance ɔsan so ɛyɛ estimation sɛ wasi wo fie awie na wopɛ obi ama na bɛyɛ estimate ama wɔ wasi wo fie awie na wopɛ wɔyɛs papa ɛde awɔyɛ mu deɛ ɛneɛ na mekamfo egeo electrical engineering ɛna ɛde ama wɔ ɔwɔ atɔnsu high school junction new market hɔ nomoa ɛtumi afrɛ wɔn

Doctor Miracle, ne nsa no ne dɔɔso. Wɔn nyinaa wɔn yareɛ no wɔbɛte ne se. Ɔfikyi kurom ya. Medɔfo mesan so ma wakɔ aba bio mo sɛ wɔanyi wafidie no mfiri ha na ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛbɛdi abrabɔ mu nkɔmmɔ na wonim deɛ anika wɔ mu sɛ mebɛduru ha no papa no a mene ne bɛdi nkɔmmɔ no Me me din a ɛsɔ me din soɔ no, ɛyɛ me papa din no. Ne din ɛ ɛyɛ ɔno ara nso ne din. Ɛno nti, ma memma me papa set ɔfe. Ah, ɔyɛ me papa prɛko pɛ nti ma memma no akwaaba. Daddy, mema wo akwaaba. Ya ɛna.
Na apɔ mu te sɛn? Nyame adom.
Nanso ho te sɛn? Nyame adom. Nyame egu so rehyira yɛn. Na ɔ ɔ ɔbaa no ne mmɔfra no ho yɛ? Nyame dom, wɔn nyinaa ho yɛ. Yɛda Nyankopɔn ase. Daddy yɛka sɛ Seth Offin a, Seth Offin ɔyɛ hwan, yɛwoo no wɔ he, ɔkɔɔ school wɔ he, n'ahyɛseɛ ɛne sɛn? Ah, meda ase. Seth Offin ɛyɛ barima bi a yɛwoo no akuraa bi ase. Akuraa no wɔ New Ɔdubi ase. Sese memfa no sɛ ɛwɔ Adanse Asɔkwa constituency. Okay.
Ɛhɔ na wobɛhunu kuro no. Wofiri fum so ɛrekɔ niwa dibiase a, ɛkura bi nkwanta bi wɔfrɛ da subuma adwen nkwanta. Na da subuma adwen no akyi ɛkura bi wɔfrɛ no anitua. Ɛhɔ na yɛwɔ set ofi. Okay.
Set ofi, yɛ ɛhɔ na wokɔɔ school, wonyini wɔ hɔ.
Ae, ɛhɔ na nam papa ne me maame yɛ kua ɛti mefiri sukuu ase wɔ adanse kura mfa sɛ ɛfrɛ no dasubi mu adwene ɛhɔ na na primary school ɛti hɔ na mefiri sukuu ase ɛwɔ class one ɛwɔ dasubi mu adwene saa time ɛhɔ na na ɛyɛ capital ayɛ kuro kakra kuro a na ɛyɛ kura nso yɛ kura saa a na sukuu wɔ soɔ okay ah nti hɔ na mehɛ sukuu ase okay nti wowie sukuu no ɛwɔ dasubi mu adwene ɛna wotoa so anaasɛ O o school ne sɛm ne kɔsii sɛn? Ah, me firi class one ase wɔ daso bi mu adwene no. Me duru P6. Mm -hmm. Na saa mmerɛ na yɛ middle school. Okay.
Somewhere 1975, 76. Enti ɛbaa sɛ gye sɛ metoa so ɛkɔ middle school. Okay. Na na middle school ne daso bi adwene nti mekɔhyɛɛ school ase kuro bi ɛfrɛ no adanseɛ mu duru ase. Sɛ wofiri daso bi mu adwene kwanta wokɔ ne wɔde bi ase. Kuro a wofiri so a na akɔ ne wɔde bi ase. ɛhɔ ne amuduru ase no eti mekɔɔ fam one ne fam two wɔ adanse amuduru ase mhm. na mmerɛ meduru mekɔ fam three no mefiri amuduru ase bɛkɔ toa so wɔ adanse asokwa eti mewie sukuu wɔ adanse asokwa eh, middle school middle school saa time na jhs ne ɛyi eh, ne bi ni hɔ ne bi ni hɔ dɛbi nti ss no na na ɛyɛ middle school dɛbi na ss wɔ yɛfrɛ no secondary school mhm. ɛndeɛ ne wɔ hɔ na emu na jhs no yɛfrɛ no middle school oh okay ɔwɔ sɛ ɔfiri primary na akɔ medal ansa na ɔkɔ ss ss no ɛdina middle school nkyɛ sɛ mfimfini school ah. nti dade wowie middle school na wotumi toaa so mepa kyɛ o mantumi antoa so okay na ɛkɔ school no na wobɛ da ɛberɛ no wobɛtumi atoa so sɛ papa ne maame no na ɛsɔ wasene sɛdeɛ nnɛ nyame adom yɛna na ɛkofo ado de free education aba a obi awie sukuu sɛ ɔbɔ mmɔden kakra bɛtumi akɔ sra sukuu no yɛ tam na ɛnte saa okay ansa na wobɛkɔ spɛn sukuu sɛ wo papa ne wo maame na ɛboa wo kwan bebree soɔ ɛti mhm. me na mepɛ sɛ nka metoa so ɛkɔ secondary school ɛti yɛtaa me no ne yɛfrɛ adeɛ bi common trans ɛti meduru fam tu a mekɔɔ fam tre no meyɛ common trans mepaase na nkɔ sɛ mekɔ secondary school manya boafoɔ fam fam yɛ common trans saa mmerɛ duru fam tu yɛ awokɔ fam tre tumi gyae woyɛ common trans na apaase yɛ wotumi kɔ secondary school mm. ɛno nso meyɛe mantumi manya boafoɔ ɛna mewie fam foɔ no nso yɛ ɛmena exams ma ne ma paase ɛno nso manya boafoɔ nti mankɔ secondary school okay. ɛna wode kɔsua adwuma nti after school no na abrabɔ no te sɛn woanya obi ama no ansɔ w'asene no na abrabɔ no te sɛn eh, abrabɔ yɛ ade a sɛ wode w'ani to nyankopɔn so a sɛdeɛ twerɛ de ka so ade nyinaa ɛdi boa wo na ɛwie wo yie mewiee sukuu wɔ adanseɛ so kwa mesan kɔtenaa baabi a na papa no maa meyɛ kua mfrɛ anitoa
nti me ne me namfofoɔ no ɛkɔtena hɔ ɛdi bɛɛ mfie mmienu kɔ mfie mmiɛnsa mhm. afei na mehunu sɛ no sɛ meka sɛ mɛka kura ase pii a ɛmmoa me ɛti mɛpere sɛ mea mɛboa me ho na makɔ kurom na menkwala abere mu no Mmerɛ a meduruu bɛyɛ mfeɛ dunsia, dunson, dunwɔtwe no, mebɛhunu sɛ mennya boafoɔ biara, ne mboafoɔ ne Nyame. Enti mede m'ani too Awurade so sɛ mede nseden yɛ adwumaden firi me mmɔfraseɛ. Enti ɛberɛ a mekɔɔ anitoa no, saa mmerɛ hwɛ ɛnɛ funu so a, wɔn adwuma kɛse wɔn yɛ paa yɛ gari nom ne ade. Enti medodɔɔ mfuo yɛ a na medua bankye ne aburo. Enti ɛbɛma menya capital kakra. nti meyɛɛ sɛ no mentrɛ kora soɔ mɛkɔ akɔpɛ adwuma yɛ that time na adwuma wɔ hɔ agc nti mɛkɔ boase na makɔpɛ adwuma yɛ na nipa a na mekɔtra ne nkyɛn wɔ boase no koraa so na menni wɔ biara mm. nti na abrabɔ no ɛden sɛ mɛkura sika no koraa hwan na mekɔ sini soɔ na hwan na nkyɛn na mekɔtra na hwan nkyɛn na mɛtumi akɔhu no mu aboa manya adwuma yɛ mm. ɛno nso bɛyɛ asetena kɛse adwendwen kɛseɛ ma me paa nti me nua bi a me ne yɛ gyama ɛɛ eh, mebɔ ne dina sɛ nneɛmafoɔ bɛsi ahu no no yɛfrɛ no kotaka okay. na ɛnɛ deɛ ɛdini kotaka no ntaa fa nto no frɛ no agya sɛ yi mhm. ɔno mmom nana ne nua bi bɛɛ bi wɔ patakorɔ adanse patakorɔ woduru kwape a na wama ne wo nsa benkum ɔberɛ a wokɔ boa se no mhm. eti ne nua baa no na mekɔhunu no ɔyɛ sɛ o oh, sɛ wopɛ agc adeɛ a bra na me kunu kura yɛ bi Na yɛwɔ nnipa bi a, sɛ wobae a na de sika no bae, ebetumi adi anim ama wakonya adwuma no bi ayɛ. Enti ne sista no nkyɛn na mekɔtenaeɛ. Okay. Yɛɛyɛ me me me eh, nipa a me ne yɛ agya ma no. Ne nua. Onua baa. Edi mmerɛ baa sɛ yɛkorɔ no a, me ne ma wo maa no kɔtena ase yɛkasaeɛ no. Na sika ekura me no, ebetumi afa me ne me nua no nyinaa. Okay. Enti meyɛ sɛ de me nua no a me ne yɛ gyama no meyɛ nkɔ ɛfiri sɛ ɔna ne sista na me ne ne da mm. na yɛ mmienu nyinaa nkɔtra sɛ yɛbɛtumi afa yɛn agc
nti ɛhɔ ne yɛkɔ tenaeɛ nti yɛkɔ kɔtue sika no bɛɛ busumi nsia da bia ne yɛkɔ labour office wɔ boase ne mu yɛamfa yɛ agc na AGC no ɛyɛ adwuma a wɔn yɛ dɛn. AGC yɛ adwuma wɔ asantema na ɛwɔ boa sɛ wɔn tu gold. Okay.
Aha ntina bɛn mi that time de na adwuma kɛse yɛ wɔ asantema mu AGC. Okay. Edi na obi a ɔpere so ɔpɛ adwuma yɛ biara no ɛm sɛ n'ani kyerɛ boa sɛ a ɔkɔpɛ AGC ayɛ. Mhm. Ɛna wɔanya AGC no na mo kɔɔ labour ana wosi. Ebiri biara ɛkɔ labour office. Okay. Ɔn sɛ ansa na ɔbɛnya AGC ayɛ no wɔn wɔ office bi efɛ wɔ labour office ɛhɔ na wɔn bɛfɛ nipa. mhm. eti wokotua sika no ma mpanimfoɔ bi a na ayɛ sɛ wɔn de odini kɔ sɛdeɛ nnɛ wɔfrɛ no protocol oh, okay. aha eti wokotua sika no a na wohwɛ anim sɛ ɛbɛtɔ mu de bi no yɛbɛfrɛ wo mhm. na emu da biara da wɔ sɛ wɔkɔtena agc office ɛɛ eh, labour office hɔ sɛdeɛ ɛba sɛ mpofiri mu yɛbɛfrɛ nipa no a ebi a na nyame ayɛ adom na odina pie mu oh,
nti ɛhɔnom na ɛyɛ yie anyɛ yie na ɛnyɛ adwuma no bi anyɛ emu na company bɛyɛ fɛ no elank na wɔn si dan ti yɛ di bɛɛ busu mi sɛ na yɛn ho sika nyinaa sa na elank ban no yɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a sɛ mɛsa akɔ anitoa wɔ berɛ a wɔn nim sɛ mabɛtena bo ase mhm. na mepɛ bɛ agyi si ayɛ mhm. na mɛdi bɛɛ busu mi nsia na menya adwuma nyɛ no deɛ me nsa nkɔ anitoa nsapan ɛnna mekɔ akɔpɛ elank no bi mmom na mayɛ ɛhɔ na mede mu kɔ wura elank mu kɔ hunu wɔn mpanimfoɔ no Ɛma no mpanimfoɔ no bi. Ɛno deɛ na ayɛ sɛ ɛdansie nti no na ne pɛ no nyɛ den. Nti mefa sɛ yɛkɔɛ na awɔtwe no a mu ɛna yɛnya mpɛrɛne bi a yɛne ne kasa ayɛ a ɔfaa yɛ elang. Ɛna mo mo start yɛ adwuma no. Ɛna yɛ start yi sɛ yɛbɛsua mɛyɛ elang. Na elang foɔ no wɔn si da saa mmerɛ ne yɛsi ɛdan bi wɔ anyinam na yɛ Pɛ na odi anim ɔyɛ Ghana efɛ no coal. Ɛ nkɔkɔ anyina mu. Daabi daabi ɔboase anyina mu. Oh okay.
Egypt fo na esi dan no. Eti yɛkɔsi fie maako maako two hundred and fifty yɛ site hɔ nko a. Mm. Ɛwɔ boase. Yɛfrɛ hɔ job one one one. Okay.
Na elang fo esi dan seven fifty. Ɛne yɛ ne yɛ site yɛkyɛ mu mmiɛnsa. Okay. Eti yɛ ne ne deɛ odi yɛ nfɛ no bob coal. Na yɛ ne ɛmorɔ ɛmorɔfo mmiɛnsa na ka bob coal ho a. Wɔn wɔn hwɛ lang so wɔn yɛ si dan. Okay. Aha.
Nti ɛfiri hɔnom no a wosuaa adwuma no wieeɛ no, wode yɛɛ adwuma anaasɛ wosan kɔɔ w'akyi tu akura no ase? Sɛdeɛ na ɛteɛ ni, wɔn sɛ ɛnɛ mɛfa kwanya wei so atu nkwadaa bebree fo. Ɛberɛ mhm. a mekɔɔ boase na ɛnyɛ m'adwene sɛ mɛsua adwuma. Ɛfiri sɛ ka AGC na mekɔpayɛ. Mhm. Ɛsɛ manya AGC no anyɛ deɛ a ɛnyɛ mbotan sɛ mekɔsua brekya. Mm. nti ama me tirim saa nti wɔ mu ara na yɛ site engineer ne fɛ no coal sɛ ohyia na yɛ abranteɛ na ɔhwɛ wo na wobɛyɛ lank na wo card a ekura wo no yɛ ntwerɛ so apprentice a na wayi wadi wɔsi woni botaeɛ mm. efi sɛ a lank de wopɛ sɛ osua adwuma biara yɛnyɛ osika biara once atwerɛ wo card so apprentice no wobɛtumi asua mason ɛyɛ free steam bender ɛyɛ free mm. carpenter ɛyɛ free sɛ woto tiles ɛyɛ free sɛ wɔyɛ lɔki kora pillow dɛ sɛ wɔn ne cars ɛwɔ nyinaa no sɛ driver ne gye tum sɛ ɔbɛkyerɛ wo deɛ a wɔn ne nam a ɔkyerɛ wa yɛn nyɛ sika biara bosome so a yɛbɛtua kakra
wosua ne firi ne wosua ne firi ne nyinaa bosome so apprentice yɛtua kasi labla oh, eti wɔhyia wo na sɛ woyɛ abranteɛ anaa bɛbunu na wodi saa wowɔ company no mu ɛwɔ berɛ a wonya wo plan sɛ wobɛsua adwuma a wɔ sɛ yɛadwene ne wo tiri mu enti ɔwɔ sɛ wɔyi wadi enti da koro meekɔ ara na mehyia no na ɔyɛ papa pani mu ɛberɛ a meka sɛ mene sɛ wɔfiri mu mm. na bob co baabi a wɔ bi anyame nhyira wo mhm. ɛna ɔsɔɔ me nsa ɛna ɔsɛ meɛnkɔ ɛɛ ehunu tam kipa ti ɔde me kɔ office na obusa sɛ meyɛ labor na mesi yan na wɔsi adɛn na meyɛ labor mhm. na mesi o oh, mebaa sɛ mebɛpɛ adwuma yɛ wɔsi nti wosusu sɛ wowɔ boafoɔ nti nka lang no na wobɛsua ɔbrɛ a woyɛ labor saa mhm. wowɔ mu ade na wopɛ sɛ wosua adwuma sɛ mene wokɔdu tam kefa anim na sɛ wompɛ sɛ wosua adwuma a ɛnɛ mɛyi wadi ɔno nso ɔyɛ yɛ ano asensan wɔ kaad no mu wɔyi wadi no enti ɔne me ka saa na yɛkɔ no nyinaa na afei meyɛ mehyem sɛ adwuma na yɛyɛ nso yɛkɔyi madi ɛti ɛduro no bisa sɛ mɛsua adwuma wanam sɛ yɛ mɛsua adwuma na ɔsɛ wopɛ adwuma bɛn na me sɛ sɛ mɛsua kapenta anaa mhm. mason na adeɛ ɔlange ne sɛ sɛ woyɛ apprentice a sɛ yɛhyɛɔto kapenters a wotumi kɔyɛ ɛdi kapentafoɔ no akyi sɛ steam bendersfoɔ hyɛɔto a wobɛtumi akɔdi wɔn akyi wɔn a tota hyɛɔto a wobɛtumi akɔdi wɔn akyi mhm. ɛna mason naa so wobɛtumi asua mm. Enti me fa sɛ mepɛ kapenta. Ɛno ti me me card na sɛ sɛ kapenta. Okay. Ayi na me hyɛ asɛ me sua kapenta. Okay. Ti me sua kapenta kakra no sɛ kapenta no asɛ adwuma na ɛyɛ no ɛnɔɔso pii sɛ brecha. Mason. Mason no. Ah, de twi din saa na mpɛ sɛ me ka. Ah, o ka brecha na.
Amanfo ohuru ni. Amanfo ohuru.
Aha. Ɔn sɛ brecha ne yɛ potochifoɔ. Ah, ɔka potochi yɛ sɛ bi a siniwa dwuma bi. yɛn mpanimfoɔ no portugal wɔn na edi kan ba ghana ha mhm. yɛ kɔ sukuu deɛ nan sɛ abakwasɛm history yɛ sua paa mm. wɔn leader don diago di azambuja wɔn na di portuguesefoɔ ba gold coast nti aborɔfo edi kan pie gold coast kan ne efra wɔn portuguesefoɔ mhm. eti portuguesefoɔ no wɔn ka me block layer wɔn fɛ no sɛdeɛ wɔn ka no no obi wɔ hyehyɛ blocks mm. ghana foɔ ne yɛ ntumi nkasa word no ti yɛ fɛ no brecha. oh, okay. Aha. okay. nti yɛn mpanimfoɔ ka berekyade a panimu biara nim adwuma a wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ no ɛna nnɛ ɛɛ ɛm sɛ londonfoɔ na ɛka no mason ɛne ɛfrɛ no mason mason nti yɛfiri carpenter hɔ no a na ɛhɔ adwuma no sua no ɛna o divert baa mason ɔn sɛ mekyerɛ wo sɛ wopɛ sɛ wansɛ akyerɛ kaa so apprentice no deɛ baabi apɛdwa atumi kɔ Eti mekɔfa sɛ nea afei de mesua mason no. Okay.
Eti mekɔsua mason no wɔ Ireland. Mhm. Ɛma afei de mebɛhunu yi. Na na me botaeɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ sɛ mesua mason no deɛ a ɛna sɛ mene boafo nti mesua adwuma no na mesua ne yie. Okay. Eti mewura mu no mede me ho bɔɔ nnipa a na wɔn company no mu a wɔbɔ profile. eti mesuaa mesi adwuma sɛdeɛ mekɔɔ technical school ɛnɛ mfa sɛ method bɛɛ mmiɛnsa a yɛde bɔ profile no bi a obi kɔ technical school ogyina hɔ sɛ wɔbɔ profile obɛtumi de bɛɛ two three four hours mhm. bɛɛti megyina hɔ sɛ mebɔ a medi one hour no makyɛ ɛfiri sɛ mesuaa no wɔ aborɔfo ne animdiefoɔ kɛseɛ nsɛm
nti ɛfiri mason no wosua wosua no for how many years medi lang mu bɛɛ mfeɛ num five years five years ɔboase nti afei baa sɛ yɛsii dan wei no yɛtransfer bi bɛɛ kumase nti mede akyiri akra bɛduru kumase nti coco board ɛhɔ nam gyaa elang coco board da ɛsi kumase no lagfoɔ no ɛsi yɛ ɛho adwuma yɛyɛ ɛmu nam de gyaa elang nti wampɔn wo ho na wode gyaa lang yɛmpɔn yɛ ho mhm. ɔn sɛ mekyɛ ɛyɛ campaign de mu na awɔ no mhm. nti bosome so a ɔma sa no wodi n'akyi no wo sika bosome akatua yɛbɛtua wɔ no saa mmerɛ yɛtua meka nine cities

company mu no bi a wɔbɛtua no ka bɛyɛ thousand or thousand two hundred. oh okay for nine cities na nine cities na sɛdeɛ ɛsi adane a bɛduro no ɛne saa na mekyerɛ wo but saa time no na ɛso mo asɛ na mo ani sɔ because na ɛmu edu oh so bosome so a ɛno ɛbɛna mede bɛtua me dan ka mede bɛtɔ duane adie mede bɛtɔ ataadeɛ ahyɛ mesua adwuma mfeɛ num afutu a mede ma nkwadaa mmeranteɛ wɔ nnɛ wei ho ne sɛ mfɛ ntoro tiri me papa ahwɛ me yifiri otiri mu me maame ahwɛ me yifiri otiri mu mfie num no mɛnya busuani a ɔmaa me ten pesos sɛ ɛnna mi mfɛ ntɔ nsuo sachets saa mfɛ no deɛ wɔ rɔba mu no baako ɛnɛ kora yɛ tete pesos me ni bi in my life me ni bi okay eti me sika no a megyeɛ no a ɛna me hwɛ sɛ Ɛbɛkɔ ara kɔduru bosome no na asome ansa na yɛtue ɛka foforɔ. Okay.
Ɛfiri sɛ bia mteɛ no mpapa ni hɔ me maame ni hɔ. Mhm. But na wabɔ wo ho so. Mea mehwɛ sɛ sika no mɛyɛ no nkakra nkakra nkakra kɔpem sɛ ɛbɛsom bosome. Okay. Nti wogyae mo si koko bɔ dan no a wogyaeɛ no mm. wowieɛ no wosae because na wonni boafoɔ bi a wɔ Kumasi nti ah. wosae kɔɔ w'akyi kɔyɛ adwuma no anaasɛ. Mewie lang adwuma no. Mhm. Mesaa kɔɔ Anitoa. ɛwɔ sɛ hɔ na mpapa ne me maame ɛwɔ ɛkɔboaboa mu nkakrakra mm. mefiri hɔ no mesaa mentena nituo a nti mesaa bɛsene kɔ kɔkɔtoro yɛya bɛkwae ne kuro mu ne subiri so
bɛkwae subiri so hɔ na mefiri ɛti mekɔ kɔkɔtoro yɛ a me ne mɛ ɛɛ aberanteɛ meka sɛ ɔno na ɛde me kɔɔ ɛɛ patakorɔ no boase no me papa ba no. Mm -hmm. me ne wɔn kɔtenae ɛwɔ kɔkɔtoro ɛhɔ nso mekɔdi mfie bɛɛ enum ɛwɔ kɔkɔtoro hɔ yɛ a na m'adwuma kɛse a na meyɛ ɛwɔ hɔ nso yɛ sɛ me saa mɛ n'adwuma hɔ kɔ ghana ha pa yɛ abɛtwa nkuraseɛ no ɛda me botaa sɛ mɛso adwuma deɛ mɛtu kwan okay ɛti mekɔtena ase twa bɛɛ meyere me ho twa bɔ me mmɔden mamfa m'adwumasɛm anni agorɔ fi sɛ na menim sɛ menni boafoɔ ɛti mm-hmm. hɔ no mebɛyɛɛ me passport ɛyɛ biribi asɛ mpɛ sɛ metu kwan ɛkɔ amanɔne na na mepɛ sɛ mekɔ italy mhm. na na that time obi maa me ayi bi sɛ sɛ wosi eh, spain wopɛ sɛ ɔkɔ a wɔn mu ba africa na wɔn bɛnya wɔn ɛfrɛ no equatorial guinea mhm. yɛ a wɔn kapta de ma arabo nti meyɛ sɛ neɛ mɛfa equatorial guinea na nka mapie spain okay.
Meyɛ yɛ duru sɛ me koro no a me ne papa a wɔdi anim de akoro no mekɔsi a ne nkran no na me sika shɔto die time no ɛne sika yɛ 24 Ghana 24 cities na ashɔte wɔ ah, osika na nka wode kɔ sɛ ne sika yɛ ɛyɛ 24 Ghana sika kɔkɔɔ kɔkɔɔ no maako maako aduonu nan 24 na mesane baa m'akyi kɔ bɛsene kɔ anitoa ne wɔ dubia se baabi amka ne papa yɛkua no mekɔbɔ wɔn amaneɛ manya boafoɔ biara
manya bi ɛmaa me de yaw na me sista ɛne me akonta yɛ koko wɔ sahwi okay.
yɛfrɛ kuro bi um, bawa bawa kuro bawa kuro mu mekɔ bawa kuro mu akonta na ne kura fɛ nyamekyɛ kura nyamekyɛ kuro mu okay. mekɔ sɛ nka ɔmmoa me twenty four nanso mɛnyɛ bi nti makɔntua no me biribi a meyɛ no nyinaa no twenty four ghana no nti ama so ɛma me gyae kɔ nti five years na a wode kɔɔ kɔkɔtoro ɛkɔyɛ wokɔtwa abɛ ah. five years ne nyinaa dɔburo ɛyɛ pɛtra fasɛ medua eh, nyaadoa na medua ntos mhm. medua fuo medua bɔɔdeɛ medua mankani tɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛntumi aboa sika no no na mɛfiri akwadaa ase atu kwan meyɛe tumi yɛ me passport yɛ biribiaa na mmom no 24 Ghana ntumi antumi nti na sika dodoɔ sɛn ankasa na na wode tu kwan na ɛbɛyɛ yɛ a woshɔte mu 24 Ghana memfa no sɛ metumi that time no na apetition a meka no ɛgra yɛ sɛ cedis okay ɛne mfa sɛ bɛyɛ bɛyɛ 1.5 or 1.8 ɛnti meyɛyɛ atumi boa apetition no saa madam fɛfɛ kɔdwa isaac ɔna na ɛtɔ nsa no mhm. ɛnya bɛ ngra wɔ sika wɔ ho a na menyɛ yi mfa sɛ ɛsɛ ne yɛ one million koraa kɛ hundred million mm. ɛde fa sɛ bɛyɛ one sixty ɛna mede yɛ saa fɛn mu nyina ne sika saa na kɛbɛyɛ mm. ae ɛna twenty four ghana sɛ na mesi apɛtɛ grace esi dis ɛdi mu ɛyɛ n'afɛ ma ɔn sɛ sika na meyɛ no ɛmi na eduru sɛ mepɛ sɛ meyɛ passport no data ne yɛnyɛ passport kuma sɛ mekɔ nkran eti mekɔ nkran mɛkɔ akɔwia mehwɛ ɛɛ eh, yellow ɛɛ eh, yellow card aha ne ɛɛ eh, sɛ bɛhwɛ mi mo gyɛ sɛ mɛtumi yɛ tu kwan ne nyinaa no mhm. ɛyɛ sika na mapata wɔn ɛbi na medi tu saa na mo ne nyinaa
ɛno ɛbi na mɛgya saa mɛgya bɛntwa mpɛ kɔntuo no mhm. eti baabi a mɛkɔ bi yɛ sika na mɛnya no bi ɛna mɛdi di saa adwuma ne nyinaa eti duru baabi na mɛ sika no ɛso akɔ te. ma sa na wɔ sɛ bikɔ hunu papa na ɔde yɛ tu kwan no na wɔ sɛ mfrɛ no connection man mhm. na ɔwɔ sɛ ka menya sika saa tumi botɔ mu na mu na menyɛ bi oh. ah, nti na mɛtu kwan no ah. nti wɔntu kwan no a wofiri nkran no hmm. ɛhe na ɔsaa de w'ani kyerɛ eh, da no a ɛbaa sɛ mekɔduru nkran wɔ papa no hɔ no a mɛntumi ankorɔ no mhm. mesa da mɛsɛ mɛsɛ abɛsena kɔkɔkɔtoro eh, nti mefaa bus besi kumase bɛɛ nɔnan kɔmu nunum nti bɔ a nsia na mɔbɛkwae mfa kaa kɔduru kɔkɔtoro abɔ bɛɛ nɔnso meduru yɛ mebu madamfo yɛfrɛ no braki me ne di amanneɛ sei no ɛda no a braki pia dɔkɔtɔ apete hia kɔtoa mhm. nti megyina hɔ a menom half ɔnso nom half nti mebu amanneɛ nyina na mesunu ɔnso su yɛsu bɛɛ dɔnhwene mmiɛnsa na obiaa kyɛ sɛ oh. ɔno nni boafoɔ na me nso menni boafoɔ ɛne mm. yɛ nyina ka nsinsi bɛde yɛpɛ sɛ yɛpie Madamfo no me ne yɛ damfo a biribiara ne yɛbɔ mu nti ɛfrɛ no nuhu ne papa yɛ kramoni asante nkramu mhm. nti kɔkɔtɔ meka nuhu obi anim no mhm. e, that time no sɛdeɛ me nenam no ɔmhu na ɔmfrɛ nuhu set yɛfrɛ me set ɛdina e, ade pa mmira bɛnya me paa ɛna me sɛ ɔmhu me yɛfrɛ set nuhu oh, nti
nuhu set anaa set nuhu okay nti after ɛno no nyinaa no a woantumi ankɔ a wosan kɔɔ wo nkyi no Wo sa yɛ dɛn bi? Wokɔtoa mason no so anaa wokɔtoa betwa no so? Ah, meda ase.
Mmerɛ baa sɛ mantumi ankɔ aburokyire no a mesan kɔtena ɔmfa sɛ aburokyire no ka na mfeɛ mmiɛnsa adwuma na mekɔ ne kɔtoro no mhm. ɔmesan tena hɔ mfeɛ mmienu ka ho ma ɛbɛyɛ mfeɛ num nti mpa ɔba no a meka sɛ ɔde me kɔɔ patakoro no kotoka anaa agya sɛe saa na sɛ meka obia bi ho
na ɔno deɛ wabɛka kumase mm. na mmom ɔde mason adwuma no ɛna ɛbɛka kumase mhm. nti wɔyɛ sɛ obi adwuma bi a ɔmu yɛ yɛ mmara na yɛn mehu nipa kɔ so ɔbɛfa yɛn a ayɛ mason nti mene ne bae na nam sɛ mesua adwuma wɔ company mu nti dressing sɛ meka sɛ meyɛ dressing a wobɛbɔ wo nsɛm ɛdan ho dressing ɛdan ho dressing ɛdan seɛ no yɛwɔ ho nneɛma bebree okay saa ma ne yɛtwe ɛdan no wotwe dan no a beam no yɛyɛ ayi ketewa bi pie deɛ obi onim deɛ yɛfɛ no cantilever okay nti agya mi ntwawa no saa time na wafiri kɔkɔtwerɛ saa aba kuma ase no no na mma kuma ase kotoka no a meka agya sɛ na wɔn na bɛfa me mfa sɛ wɔn sɛ wɔn yɛ adwuma bi wɔ kuma ase mhm. nti wɔn pɛ masonfoɔ nti memeɛ mmra na contractor no yɛ adwuma no ɔmfa me nkyerɛ no na menyɛ bi mhm. mebɛduru kuma se anɔpa na contractor no ni hɔ nti agya ma ma ma som ma me kakra na wobɛduru kuma ase no ahwɛfoɔ yɛngye aboafoɔ nkratoɔ mmra nkɔmmɔ no ayɛ de yie paa yɛtutu yɛ ho fo wɔ abrabɔ nim nti ɛnyi wɔ afidie ne mfiri ha metwa me ho aba meba a yɛbɛtɔ nkɔmmɔ no so

Me nua dɔfoɔ mekyea wo baabi a wowɔ biara Doctor Mensah Herbal Clinic ɛna woteɛ nka baabi a wowɔ biara Ɛnokorɛ nie Da biara masɛm a metaa ka a mennyaa ka da ɛne sɛ Nnipa bi a wɔte hɔ a apomuden abɔ no no sɛdeɛ dwonso abɔ akokɔ no wɔte ase sɛ nnipa but wɔawu Sɛ wonim a mereka kyerɛ wo nnɛ Nnipa a wɔte hɔ a apomuden abɔ wo te sɛ deɛ dwonso abɔ akokɔ no. Wote ase deɛ, nso woawu. Woyɛ te ase awuo. Megye di pa ara sɛ obi a yareɛ teetee no biara, obi wɔ hɔ a ɔtumi ka sɛ, Ah, me deɛ seesei a me wiase a mewɔ mu, nka mawu koraa anka mepɛ. Yɛse yareɛ tumi ma kwabenane no asɛm yɛ sɛ abɔfra anaasɛ asukɔnoma. Enti baabi a wowɔ biara a wohwɛ me biara, kae na hunu sɛ, ɛwɔ sɛ odi nkan bɔ w'apomuden ho ban first. Mekae nnansa yi a yare brantam bɛsan tan awiei mu a wiase nnipa nyinaa wɔ bi retwa adwo no. Afei asɛm baako pɛ a yɛka ne sɛ, Na ɛnneɛnneɛnneɛ, yɛn nananom nnuru no, na ɛwɔ he? Abusua, Kwasi Fitaa se, anaasɛ Kwasi Kɔkɔɔ se, Ɛwɔ sɛ nnipa biara woma wo 'mune system' no ɛberew deɛ. Immune system no yɛ deɛ ya. Ɛyɛ Borɔfo kasa, enti yɛka a na bere wɔ obiara ani so. Yɛse yɛagya bi a, yehia immune system booster. Abusuafoɔ, deɛ mereka kyerɛ wo nnɛ a plain a ɛnyɛ plain fa ne sɛ, sɛ ɛkɔba sɛ yareɛ reha w'adwene a, ehia sɛ wo nipadua no da biara wobɛnya apɔmuden a nkwa wɔ mu. Sɛ woannya apɔmuden a nkwa wɔ mu a, Na kyerɛ sɛ wote ase nso wowu kra mpo a anka eye. Enti Dɔkta Mensah herbal clinic de nnuru ahodoɔ bebrebe na abɛ dwa so. Aduro baako a seesei a ɛregye ne ho mmereha anaa ɛregye ne ho ntɛnɛdwa wɔ Ghana ha anaa wiase nyinaa ne Samenk Retimem Herbal Powder. Aduro wei sei nna obi a sɛbe ne immune system anaasɛ ne nipadua no ahodwo. Saa na mɛka no, ne nipadua no abere ahodwo. Wɔnom aduro no a, ɛnkyɛ na ne ho ayɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ. Da biara wohunu Dɔkta Mensah sɛ, Ei, w'awura yi, metee ne, mehuu no akyɛ, but da biara ɔyɛ aberanteɛ. Ne nyinaa ne sɛ, me secret yi ara na maka akyerɛ wo no. Mede Samenk Retinol Herbal Powder na ayɛ m'aduane a medi no anɔpa, awia, anwummere. Enti wo ne wo mma ne w'abusua, wo yere, obiara mpɛ duro yi bi na wɔnom. Woyɛ barima a wowɔ hɔ, wotim sɛ daabi, Me mmarimasɛm no ayera. Barima a sɛbe wontumi nni wo mmarimasɛm. Meka nokorɛ akyerɛ wo pi. Wo ne wo yere na ɛteɛ deɛ wogye no di but woanhwɛ yie a abɛte w'ani no na wo mfo ɛnfofo na adane wo kwaeɛ because ɔbaa biara nni hɔ a ɔkyira dwoo ɔpɛ dwoodwoo enti kɔpɛ Sameng herbal capsules ɛno deɛ kane no yɛfrɛ no kube nsuo wɔm no mmienu anɔpa mmienu anwummerɛ mmienu anɔpa ɛbɛma wo mmarimasɛm awie mu di. Ɛna afei nso aduru a kane na mɛka ne sɛ yɛn mpanifoɔ hɛ da yɛ sɛ fa twitwiri wo se na adeɛ bi a ɛyɛ borɔ a ɛwɔ wɔ yɛn biaa no mfiri hɔ no ɛno ne Sameng black powder ɛno ne detoxification a yɛde ɛde detoxify yɛ system no ɛma afei yɛn nipadua no ɛɛ awuduro biaa akɔda baabi a ɛfiri hɔ na wade wɔ ho enti Sameng black powder pharmacy shop herbal shop biaa bɛwura mu biaa wobɛnya bi atɔ mepaakyɛw bɔ mmɔden akɔpɛ saa aduro yi bi. na ɛmmoaa bebrebe. Nnuro no dɔɔso. Obi gya n'anan yɛ mogya sɛ pam. Bɛɛma sɛbe bɛɛma a wobu ne nsa. Bɛɛma a wobu wo nsa. Wogya w'anan yɛ mogya bebrebe. Wo ne ɔyere nyinaa moyɛ pɛ. Enti wokɔ kane, wokɔ kuro ketewa mu a, public toilet so, wobɛhu sɛ mɛɛma bebree yɛgya yɛn anan ama mogya apete toilet no so te sɛ deɛ yɛakum akokɔ. Mepaakyɛw, kɔpɛ Samenk Co capsules Kookwa duru a wɔmene mmienu anɔpa, mmienu awia, mmienu anwummerɛ mprɛnsa da ko a, akyɛ koraa nnɛ du nnan. Ɛwɔ sɛ kookwa a afifiri wɔ, kookwa a ɛwɔ ɔyɛmo, amanaman a ɛma wo mene mu keka wɔ, w'ani a ɛyɛ ɔhene, w'aso mu a ɛyɛ ɔhene, ne nyinaa na agyae. Wompɛ wei na woapɛ ntɔkwa. Ne nyinaa yɛ Dɔkta Mensah nsa ano adwuma. Wohunu m'aduru atɔ bi, firi sɛ Nyame ama me nimdeɛ a yɛde yɛ nnuru. Sɛ wokɔto sɛ yɛtɔn Dɔkta Mensa aduru bi ara na sɛ ɛyɛ sɛbe dwonsɔkurobo aduru koraa a, to bi kɔma aba anaa obi a ɔdwonsɔ na Nyame, ɔbɛda wo ase. Firi sɛ m'aduro biara no ɔnam. Deɛ nti a meka me ho asɛm ne sɛ, nimdeɛ a Nyame de kyɛ nnipa no, wɔkyɛ obiara ne deɛ sɛdeɛ ɛteɛ. Obi yɛ presenter, ɔpresɛnte asɛm kyerɛ wo a, asɛm korɔ no ara obi bɛka akyerɛ wo, woanhwɛ a wobɛte no w'aso mu foforɔ. Saa na abibiduro no a yɛyɔ no. Obi wɔ hɔnom a, Wɔnim sɛ yɛde benane atuata anaasɛ mamfohae yɛde yɛ mmarima aduro, nanso ne combination no ɔnhu no nti, aduro no ano ntumi nyɛ nam yie. Ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ, sɛ wohunu Doctor Mensah aduro bi a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtɔ bi. Numbers a Doctor Mensah Herbal Clinic de di dwuma nie, zero two zero nine five zero zero two seven three anaasɛ zero two seven one one seven three five five one ɛna MTN no yɛ zero two four five nine five eight seven six eight dasɛ nɛ yɛ bɛ sɛn hyia bio. Doctor Mensah Herbal Center. medɔfo me san so ma wakɔ aba biem yɛne yɛ papa sɛ tɔfe na egu so ɛtwetwe nkɔmɔ wohwɛ baabi a trend na efiri ba na ɛnyɛ easy da so bi ma adwene yɛ ne tua kɔkɔtoro kyɛ sɛ Nkuro no koraa mennye nni sɛ wɔte ne din da. Ɛno nti yɛsan nso ne Daddy retoa nkɔmmɔ no so. Enti Daddy, wobaa Kumasi no, adwuma no wobɛnya bi yɛe? Meda ase.
Mede ka ka kyerɛ sɛ wode ho to Nyame so a, ade nyinaa di boa wo na ɛwie wo yie.
Sɛdeɛ na mepɛ me sɛdeɛ mepɛ me bra no, mhm. mefa nsi din firi me mmɔfra aseɛ. Berɛ a mebɛhu sɛ menni boafoɔ biara no, mhm. da no mebɛduru Kumasi, menim nea na ɛbaeɛ. Yɛduru hɔ na ɛyɛ aborosan ɛtoa so mmiɛnsa. Na mekyerɛ adeɛ bi sɛ yɛ dan sie no yɛwɔ edin ahodoɔ bebree. Mhm. Ti maa nto kɔntrata no. Ti me nua nso sɛ mene yɛ ade wɔ dressing paa. Ɛna ɔse cantilever me ti nam sɛ ɔmɛyɛ. Ti me start sɛ mɛyɛ cantilever no. Okay. Ti me dresse bɛɛ six da no. Na cantilever mesifoɔ bi kura kɔ wɔyɛ three a ɔpɔn. Bi mm. kura wɔnyɛ ha de obetumi ayɛ two. Mm. Kɔntrata no bi sɛ ɛfrɛ no diki. na ɔbusaa sɛ gyasa yi na hwan na ɛyɛ kantaliva yi na wɔ sɛ o me bra na meka asɛm de no brɛ mesi na mede ba no mm-hmm. ɔfaa ho a sɛ wow ɛdrɛs na wɔda ho nyinaa mede ahyɛ wɔn saa na abɛyɛ no nyinaa na mesɛ meda ase ɛti maame ka ɛdan no ho bɛɛ na wɔtwe mmienu kɔ na wɔtwe mmiɛnsa deɛ na me na meyɛ mason a meyɛ dressing wɔ ɛdan no ho okay ɛno ne me kum ase ɛka okay nti wobaeɛ no na wo nua no han dan na mote he a nti wotumi ɛbɛ ka kum ase meda ase ɛbɛɛ na me nua no han dan na na ne ɔno nso nua na ne papa nua wɔ fie wɔ kum ase wɔ oltafo okay formas mhm.
na ne dan no yɛ dan kuma bi mhm. nti mu ne yɛkɔ so yɛɛ ɛhɔ na no wɔ da nti me ne no na ɛkɔ daeɛ ɛdi mu na daa me nan sii kumase no ɛna mekaa sɛ sɛ me mɛsa firi kumase akɔ kurase deɛ ka mɛtena kumase abɔdam ni kurase paa deɛ ne afa m'ani soɔ nti no mhm. mɛfi mabrabɔ ntotɛtɛ bio mhm. ɛdi nyɛ sɛ menkɔ kurase bio nti yɛtena dan no mu ma meyɛ adwuma mefiri hɔ no sɛ blog ɛna obi bɛnya mesini bi bɛyɛ na mɛkɔ ho a sɛdeɛ mesi yɛ m'adwuma no ɛnam sɛ mesua no company mu nti no mhm. baabi a mɛgyina sɛ mɛyɛ adwuma biara na metumi yɛ ma contractor me no ahyia no ɛso n'ani nti ɛmaa me bɛkaa kumase mhm. yɛ a ɛduru baabi de bɛɛ mfie mmienu kɔ mm, mefa sɛ mfie mmienu anaa mafe soɔ ɛfie a ne ɛti mu no bɛhunu ababaawa bi ne yɛfrɛ no afie twinwaa me ne kasae ma ɔno nso gye me ɔfɛ so mhm. ɛma me ne bɛtenae na me saa mmerɛ na me nkwadaa abere mu no a meka me medi bo na papa ne maame yɛ methodist nti medi boso mmiɛnsa na yɛbɔɔ m'asu ɛwɔ methodist nti medi bɛɛ mfie bɛɛ aduonu ɛkorɔ no a mɛfɛ menya boafoɔ bi mu no mesua nsa nom no mede gyaee methodist no okay. because afei no mabrabɔ nsɛ mede nsa ka ho no sɛ abrabɔ no deɛ mɛyɛ bi a ɛnyɛ na futu yɛ abɛde ma mmeranteɛ paa mhm. nti mbɛsu yɛn nsa no
yɛto mmerɛ bi a sɛ meka sɛ mɛnoma petition a metumi ɛfiri anɔpa duru nwummerɛ metumi na petition kɔtoa mmienu ɛmfa me nto hɔ na masɛm no yɛ tententen sɛ ba sɛ mene menamfoɔ hyia meka sɛ mɛnoma petition a glass kɛseɛ no ɛyɛ apetition akɔtoa fa mehwie gu na mede nsa to glass no na adorɔ me nsam kyɛ sɛ ayɛ mma sɛ me nsa nka a nsa no nyɛ mma nti menom wie a na afei yɛasɔ no yɛdi nkɔmmɔ mm. nti too mmerɛ bi na me peters apete fɛ ne peters bi ha na mehyɛ no kɔta worɔba mu metwitwa mahogany prɛkɛsɛ akekaduro hwentenea pɛprɛ na mede agum na mede nsa no agum kɔta worɔba ma nti mebu akɔto a ɛno deɛ kyɛ sɛ ɛyɛ wode prapra kwan mu mekae berɛ bi buronya berɛ mebɛ kuma se no na me afei mebɛyɛ yɛa bɛtim kuma se ɔmo me nuam duru ano maka ho ahoɔ sɛ abrabɔ nnafo ɛdan no a na yɛti mu no kɔbaa sɛ afei ne wura agye ne dan
mene baabi a meda nti meda loto kies mu obi loto kies bosome mmiɛnsa Lutokios. Lutokios. Lutokios deɛ sɛ yɛ ketewa. Ketewa bi a ne kɛseɛ bɛ sa konwa yi se yɛ a ɔde bɔɔdo bi abɔ no na ɔtena ɔtena so a na ɔde pepa ato wɔ twa na me ne ɛɛ ɔbaa na meka sɛ fɛn fie twi wa no mhm. ne Lutokios saa mi ɔtwa luto. okay nti maama na ehu sɛ meda Lutokios no mu mm. sɛ ɛbɔ bɛɛ no nwɔtwe a saa mɛ tafo na ɔmo kuro so luto no wɔ dɔm ano na ɔkra mi sɛ ɔkokoro so luto no a. anaa nonso a maka kyerɛ ɔmfa ne safoa nkɔ fie na menya nkɔdae nti mekɔdaa me meto mede krɛdo bɛto kies no mu mhm. nti metrɛ mu a mebɔ bɛɛ 10 11 a na maka ne mu no asi mu na maka korɔkorɔ no ahyɛ mu na mede me tiri ato baabi ɔtwa lutɔ no mm. mada ti mi tra sɛ mi ma obi ehu sɛ mi da case mu ti no ɛbɔ nɔnan a ne ma pie na mi kɛ di na tum na ma si tafo pankorɔ no kɔ ha ne so na mi de ma ni akyerɛ pankorɔ no mi kɔ aa mi yɛ duru tapa ase no na adeɛ ɛni mu titi ma saa da ma ni na mi saa abatafo mɛ baa mɛ mɛ bɛ duru na adeɛ akyi saa bɛ ne ma bi a mɛ si fo ɛta yɛ adwuma yɛ. brɛman ugc mebaeɛ na ɛhɔ yɛ wira mhm. brɛman ugc eh, mosi zongo mhm. tafo nhyiaeɛ so baabi a mekasa bɛɛ tafo nhyiaeɛ so mhm. na hɔ nyinaa na nyɛ kuro saa enti ne yɛkɔ adwuma no yɛfa fam na yɛkɔ enti sɛ mekɔduru adwuma mu a anɔpa no mehyɛ ataadeɛ baako sɛ ɛbɛyɛ boso me mɛtumi ahyɛ ɛyɛ fi a makɔduru adwuma mu na mafa hair pan ne yɛfrɛ no yɛpɔt tank ne yɛde nsuo gu mu ɛti ma sɛ nsuo de ma si mataadeɛ na ɛhyɛ me no mhm. ahata na mafa wɔ kingyi a ahyɛ deɛ ɛyɛ adwuma pɔn a wɔn bɛ fie a bɔ bɛɛ tere ne yapɔn no anaa tu ne yapɔn mhm. wɔn bɛ fie no ayɛ sɛ minya maae te wɔn ba a na ma fa blɔg baako na ma de taabo no a yɛtutu no bi ato so na ma sɛ mɛtuma bɛɛ mmiɛnsa na ma da ɛhɔ na mɛtene me mu ada te me daa ɛbɔ bɛɛ nonum a na ma sɔre Okay. Afei na mba tafo four months. Mhm. Meba a aduane wɔ hɔ. Aduane a ɔpɛ biara na matɔ bi adi. Na makɔtena ɔbaa no a ɔtwa loto no mhm. nkyɛn. Bɔbɛn nɔnson nɔnson ne fa na ɔno wakra me. Na ɔkɔ. Na ɔkɔ. Abrabɔ nnafo. Ɛmma obi mfa nto ne tirim sɛ ne maame amoa no, ne papa amoa no, to di mmɔbra. Mm. Ɔbra ɛne neɛ waawabo. ɛne deɛ wawa bo ɛne deɛ wawa bo nti dadi yɛn mbra sɛ wobɛhyia obi a afei wonya baabi tenaeɛ no abrabɔ no ɛhyɛ aseɛ sɛn biem wɔ hɔ na kyerɛ sɛ yɛbie new chapter no no meda ase nti lotto case no mu no mbɛnya owura bi mhm. ɔbrɛman ɛfɛ no akwasi adwuma okay. yɛkɔyɛɛ no adwuma
ne fie ho adwuma na mede to ɛne sɛ mepɛ baabi atena mhm. Ɛna ɔkaa sɛ mm, wanye pene na data no firi aburokyerɛ ba na ɔkɔyi nneɛma ɛne dk kɔntrata mu ka sɛ dk no na ɛkɔɔ mhm. saa dan no nti ɔkɔɔ yɛn na efie no afei na yɛasie abɔ so ayɛ plaster na ɛhɔ fu nti aberanteɛ no kɔɔ yɛ no na mefa pikas yɛpoyɛ adwuma pɔn a ɛne sofi na mede esie wɔ hɔ ne nsina wɔ hɔ metutu ne nyinaa level fie hɔ nti ɔba na obi sɛ dk sɛ hwan na ɛyɛ adwuma wei ɔsɛ ɔbɔ yɛn na ɔkaa sɛ ɔbɛtena no mhm. Ɔsɛ wɔn yɛ bɔn na obetumi atena ha. Emu na ɔmaa me akwanya na ɔmaa me dan. Ɛna mekɔ tena ne fie hɔ. Na sɛ deɛ mekasa brabɔ no na m'ani bere sɛ deɛ tie biara. Ɔsɛ mebɔ me bra wɔ kuma sɛ menkɔ bie mu no. Mekɔ tena mamfa ho nso efie hɔ tena ni agorɔ. Mm. Na adwuma sɛ mu biara. Papa no bɛpɛɛ m'asɛm. Yɛ a ne biribiara na meso no mu ma ɔyɛ. Mhm. Yɛbɛto fie no fɛn soɔ. yɛ gu fie no gu fie no hyehyɛ pavement ɔto dan no a ne fie dɛ nya no wato tiles nti afei wɔka kyerɛ me sɛ sɛ me nuanom no mekyerɛ sɛ me nuanom so nyi baabi te mhm. nti me nua brakii ne agya sɛ no mesrɛe maa me ne wɔn nyinaa kɔtena efie hɔ nti efie ɔtena no mu no na megu so yɛ mmesi adwuma no na me plan sɛ no ɛwɔ sɛ me nso mepɛ asase a da bi mɛtena so nti nkakra nkakra nkakra nkakra metena fie hɔ mfeɛ nson mmerɛ a mefiri fie hɔ no na matɔ asase ahyɛ dan to lenta mm.
seven years seven years no
mafa brabɔ no ani agoro me memfa ho sɛ mɛsɔre anɔpa na mekɔ adwuma ɛnɛ yi sika na mene mo kɛ mɛtɔ koko one cd mhm. koo sɛ one cd mhm. eh, metwɔ bɔne anɔpa no no na ɛhyɛ ma me ho Nti saa time no na ɛyɛ thousand. Ɛnni nfa nsɛ bɛɛ twenty ten pesos. Aha bibi saa. Nti wei thousand wei thousand. Nti mi kɔ adwuma bi a mi hyɛ sɛ mi sika mi nya no ɛda no mɛ di a mi nkyɛn mu mmiɛnsa. Okay. Me ne me yere ne mma ne mmienu. Mhm. Mɛ nfa baako nto. Mhm. Nti bɛ di bosome no na tumi tɔ sumɛnti kakra na mi de akɔtɔ. ɛbɛdi bosome no sɛ ɛbɛtumi atɔ wea one trip a na mede akɔtɔ saa na meyɛ mensɛ nti ɛfiri e, e, sɛ w'ani fiiɛ no a wohu sɛ abrabɔ ne mu ɛden no a wokɔ nsa no mu no wobɛka kuma sɛ woyɛ adwuma no nyinaa still na wɔ nsa nom ne mu anaasɛ wo sa bɛsesa bɛɛ kuma se no mansa berɛ no a na ta foforɔ no me ne agya sɛe braki ne yɛdɔɔso yɛbɛɛ mmeranteɛ bɛyɛ nsia na ne yɛ ɔnamfoɔ bi wɔ kɔda so nti mebɛfa a meni bɛsua nsa nom no ɛkɔɔ soro paa mebɛɛ kuma se no mehu no sɛ meni boafoɔ
nti deɛ akoduro no deɛ ɛden nti ɛduru baabi a na mafa sɛ menom nsa no de ate m'awerɛhoɔ a na madwendwene so
nti ɛduru kwasiada a ɛnamfoɔ kɔɔ da so kwasiada wei ne yɛn yɛnam bɛɛ nsia ne yɛfa kaa kɔkɔɔ da so yɛkɔ march mhm. march deɛ bɛkɔ ne ɔmatɔ apɛtɛsi nsa afuo guinness na ɔmde bi agu ah, apɛtɛsi ho march march ayi oh, ne yɛakɔ nom a ɛsika nyaɛ no deɛ na bra yɛde bɔ no ɛdiduru ne kwasiada no mu nso aba wei wɔn nso batafo wɔn nso baa yɛapɛ golda apetesi ɛɛ nsɛfufuo mhm. ebi a ebetumi atɔ nsɛfufuo bɛɛ maame yɛ ɔtɔ nsɛfufuo ni akotu mhm. ebi akɔta rɔba mmienu ah, bɛɛ fourteen bottles ne yɛatɔ guinness bɛɛ five de awɔ no ne yɛapɛ golda nti yɛtra ase ne yɛnom a obi abo ne asɔre bɛduru nyimmerɛ bɛɛ nɔnso no obi akɔ ne kuro ne fie enti didi mu na ɛkɔbaa sɛ abrabɔ a mebɔ no meamu sɛ ano ɔden mhm. na wohyia yesu a yɛ ade no ase ma me baabi a bɛhyia yesu biara wose sɛ te se ɔda w ase yesu na ɛberɛ a meka sɛ na yɛnom nsa no na mensii dan no a mentɔɔ plot no a meka no saa bɛnɛ me wɔtafo na memaa brɛman hɔnom
Enti sɛ yɛde abrabɔ no yɛ saa kɔpem sɛ me ne me bra bi ɔyɛ sɛmpaka ni yɛfrɛ no obiri mɛnsa okay ɔna yɛ church of christ ɔfo wɔ sɛpa ase okay nti me ne hyia a yɛyɛ bi ase ɛwɔ yɛ kurom subiri so mhm. ɛna ɔtu me fo sɛ sɛ ɔhwɛ sɛ deɛ mesi tie no a ma memfa mabrabɔ mɛnsa sɛ megyae nsa nom no a eh, nneɛma bɛtumi aboa me mhm. ɛfiri sɛ meyɛ nipa bi a mepa dɔyɛ paa mhm. sɛ sika ɛkura me biaa obi ɛho kyere no a mepɛɛ sɛ mede me fa mɛtim biaa ɛboa no tenafotuo no ɔtoo me nda no mamfa ɔhyia me yɛhyia bɛɛ mpɛm pii afotuo no memfa
96 yɛto aba eh, ndc ne mpp ya okay. ame nso meyɛ mpp ni mhm. nti kɔkɔtoro ɛsɛ mpp ma ɛda ne ntɔkwa ɛwɔ kɔkɔtoro ma polisifoɔ bɛm bebree ɛmu na me bra no tu me foa nti meyɛ hɔ na meyɛ madwe sɛ mɛba bɛyɛ mɛkɔ asɔre mhm. nti hɔ mefa sɛ afei deɛ mefa me bra no afotuo ɔde maa me no mhm. nti sɔfo wɔbiri mɛnsa ɔyɛ nipa a da bia meka sɛ nyame nhyira no okay.
waboa me mabrabɔ mpa ɔmaa me sika mm -hmm. na mmom nyame asɛm a ɔde maa me maa me tieeɛ no mm -hmm. aboa mabrabɔ m kɛseɛ paa okay.
enti ɛfiri hɔ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔsɔfo yɛfrɛ no dwamrɛnkyi church of christ sɔfo bi mm -hmm. na ɔwɔ bantema okay. na ɔpirikyi wɔ radio so capital okay.
nti ɔyɛ sɛ yɛ a mentie no nti bere bi a ɔbɛti preach bia no na metaa tie no radio so ɛmu na ɛbaa sɛ mɛkɔ afei de mɛsa akɔsɔre nti mede kɔɔ church of christ mekɔɔyɛ na sɛdeɛ na madi kan sua deɛ no nti no eh, me matadis bere mu mbɛyɛ singing band leader nyina wɔ mu da mmerante bere mu no nti baa sɛ mekɔɔeɛ no ne manni bosome mmienu na mebɔ asu.
Nti ansa wobɛkɔ asɔre a wobɛbɔ asu no, na woaware anaasɛ na ɛhɔ akyire no nso te sɛn? Saa mmerɛ ɔbaa na na me ne te na meka sɛ na ɛtɔ mmerɛ bi a mekɔtra ne little mekɔda ne little case mu no me ne me na mesrɛ agyeman a ɔde ne fie no maa me no bɔ ɔbaa no amaneɛ nti ɔbaa na me ne kɔtena efie hɔ a na ɔyɛ ɔbaa na ɔpɛrɛpɛrɛ fie hɔ. asɛ ɔba ɔka me ho ofie hɔ no no nti mmerɛ baa sɛ na ɔbaa no nso ɔkɔ asɔre kɔ esiesi nti wɔfa kwan bi aso twe me akɔ yaa nanso mankɔ ɛfiri sɛ mekɔ anoma no gyim nti ebi ɛbɔ a elders tumi sɔ mu ne yɛ sabet sɛ na ɛnyɛ ma dwere koraa sɛ deɛ ɔmu ka deɛ sɛ ɔmu awa ho nti ɛberɛ a ɛbaa sɛ meyɛ sɛ mɛkɔ church of christ ɔbaa no na wurawura mu aa kɔhunu church of christ wɔ ɔbrɛ man ɛna ɔbɔ amaneɛ nti ne na awɔtwe kwasi ada so na ɔno nso kɔsi yɛ si na mesɛ mene ɔbɛkɔ sɔrɔ deɛ sɛ ɔno mekɔ church of christ na ɔsɛ ɔbɛgya ɛsi yɛ si na mene nyinaa kɔ church of christ nti duru yɛkɔɔyɛ no ne bosome bɛɛ mmienu so ɛna ɛbɔ me so me ne ɔbaa nyina ɛbɔ so dɛko saa mmerɛ na meka na menyɛ ne ho adeɛ nti asafo no hyɛɛ me bɛɛ boso me baako ne fa ɛgyina so hunu n'abusuafoɔ no nyinaa ne papa nom ne papa ɛyɛ na ne papa firi mu ndeɛ ɔdii ne papa deɛ na nan buwak meka nipa bebree kɔ adi amanfoɔ bebree nim no na wɔ head master wɔ gyaakye pram so nti me yere gyaakye pram so senior high hɔ ɛhɔ na yɛkɔyɛ mekɔyɛ ne ho adeɛ oh, nti firi hɔ no ɛna meka kyerɛ me namfoɔ sɛ mennom nsa bio memfa bosa nkama no bio ɛhɔ na m'ani baa mo sɛ no sɛ saa na ɛteɛ deɛ a na ɔwɔ sɛ mepɛ plot na mesi fie no mmerɛ a mefiri nsa nom no mu no ɛdii bɛɛ boso me nsia ɛdina me sɛ wohyia yesu a na wadana ase ama me nti madwene m'ani baa mo so mepɛ plot no bi ɛmaa mehyɛ aseɛ kakra nkakra mesi adwuma obi ɛnsɛ sisi teɛ ɛnyɛ dɛkoro adwuma sɛ wosi fie no ɛnyɛ dɛkoro adwuma mesi adwuma obi ɛnsɛ sisi teɛ manfa dɛkoro na esi fie no mekɔɔ ho no mede ne nkakra nkakra nkakra bɛɛ mfeɛ nkono asena metumi abɔ dan ne so nti ɛyɛ dɛn na wonya capital bɛtɔ plot no because na waware nti na Asodie saa da wo so.
Ɔwɔ sɛ masɛm nti na menye mfiri mu no sɛ wohyia Yesu a dena ase. Ɛberɛ a mebɛyɛ adwuma no ɔn sɛ mene kɔntrat bebree na nam kuma seɛ na kɔntrat a mene nam bia hunu sɛ wode profile ma me obi a ɛyɛ adwuma bi ka sɛ bia nkɔbɔ profile na ɔno wɔ ni hɔ no ka sɛ menkɔbɔ a ebi a mɛgyina hɔ bɛ ɔba bɛ tete ntoma bɔ wie ɛdina ɛma obiara pɛ m'adwuma yɛ menyɛ kwadwofoɔ mekɔ na lebla no na ɔretwa blɔ mɔta na ɔntumi ntwa memfa sɛ mesɔ no mu ne yɛtwa mɔta no mewie a na ɔsa blɔ so bi a na mehyehyɛ sɛ plaster a mebɔ a me sɛ mesifo me baako kɔ gyina dan sɛ two size na bɔ no nan mentumi nyɛ saa adwuma no mema kyɛre ho koraa bɛbɔ one ɔsɛ mabɔ me two size na ɔma two size apɛ sɛ mbɔ de a eti na wɔn ni saa no na me ne wɔn ka efrɛ soft contract ɛyi sɛ ebi a ɛdan baako na mesi mu a mbɔ wia mɛgye mesi mmienu sika ɛna mhm. ebi a mesi mmienu sika no bɛ obi bɛ tuya two million obi tumi etuya one point eight ebi tuya nine hundred ebi tuya one million ɛyi sɛ me ne kɔ ɛte ase ɔte aseɛ saa na wɔsɛ meyɛ saa adwuma no. Enti mekɔhyɛɛ aseɛ ne wɔn yɛɛ saa adwuma no ara. Enti na ɛma menya sika nkakrankakra toɔ. Na meyɛɛ Dipa sɔfo bi, ɔfiri, mefrɛ no Pastor Nkansa, na yɛsi Faith Tafo, eh, sukuu bi wɔfrɛ no Faith, ɛwɔ Tafo Kyirikoko. Tafofoɔ maase no a, Yehowafoɔ dan no wɔ n'akyi. Wotra ta wotra Roman sɔɔdan no, na akɔ anim kakra bi after fie baako mmienu Yehowafoɔ dan no, n'akyi hɔ na Faith wɔ. ɛna na ɛsii saa dan no ɛɛ pankorɔ no ɛɛ st joseph school yɛn na ɛsii yɛ nti pastor nkasa nso hunu sɛ sɛ me life si teɛ because amena ma sesa ba church of christ ɛti ɔyɛ sɛ ɔma dipafoɔ agye plot bi wɔ kotwi sɛ m'ani gye ho a na mesɛ yɛ a m'ani gye ho wɔ sɛ ne wobɛtumi ayɛ adwuma a na wɔtwe a bɛyɛ adwuma biara no sika no wode fa bɛma me na me nso mede eh, wo nso wafefa Woyɛ saa bosome nsia a, plot no ebetumi ato nti mekɔ akɔtu kyerɛ wo na mese mate. Nti me ne yɛ saa bosome nsia. Nti me plot a mete soɔ yi, baabi a mete soɔ a mekasa yi, ɛyɛ mmea me fie. Na bosome nsia no akyi, bɛyɛ bosome nwɔtwe, ɛna mekɔɔ ne hɔ na ɔbɛkyerɛ me plot yi. Ɛna ɔde ho nkrataa nyinaa. Nti na ne boɔ yɛ sɛn? Eh, data na kɔtwi plot ɛyɛ six million.
six hundred ɛnna yɛ six hundred ghana cedis ya
na dipafoɔ bɛtɔ nti wɔde maa mi four hundred ah, nti wɔde plot maa mi four hundred ah, saa na kɔsi yɛ nti mi nsɛm hunu plot no ara na mi ayɛ sɛ ɛnna mi nso mi di mi tu anamɔn foforɔ ho nti bɛɛ bosome mmiɛnsa kɔ bosome na na ɔsɛ ma boa mi ho na ɔsɛ mi yɛ si nti na ɔsɛ mi tumi fa boɔ saa mi ne nsuo mu aboɔ na mi fa aboɔ na mi fa. anwea kakra metwaa blɔk bɛɛ thousand
na nyame adom mabɛnya nkwalaa bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa nso aka me ho saa mena bia menya contract kakra kakra mehyɛ aseɛ bere man no nana champɔn ɔto dwom yɛ ne fie ɔsoa me mena yɛne ɛsiiɛ na nana champɔn nua fɛ ntolonto ɔka tolonto abrɛmafo nipa no bebree nim no Mefie wɔ Brema abusua kuruwa ne dan dodoɔ naa ɛna ɛsiiɛ na afei menya contract Italy foɔ no firi Italy agye fie na metim na ɔ Italy nti ɔmo firi Italy ba ɔmo ma bosome August no na menya contract bebree nti na ɛma menya sika nkakra nkakra nkakra nkakra. Ɛna wode nine years na wonya sika nkakra nkakra mpo na wode nine years ne tumi sii fie no wie. Meka asɛm bi akyerɛ wo nɛ Lumba ɔtoo dwom bi Ɔse, Ɛberɛ a meyɛɛ me nnwuma a ɛdi kan no, meyɛ akakwantuo mu. Ɛnam sikasɛm nti no, anim dɛɛdɛɛ mu mfeɛ mmiɛnsa. Ɛte saa wɔ baabiara. Obiara wɔ adeɛ a ɔbɔ adeɛ de kyɛɛ no, nanso sikasɛm. Ɛdansie nyɛ adeɛ a ɛda fam koraa. Mehwɛ aseɛ no, mesi six rooms, kitchen, toilet and bath. Na na nka me me nanfofoɔ no hu no sɛ ni kwan sɛ mekɔ saa ebi a mesi pie mmienu anaa pie mmiɛnsa
me nso m'adwene no kyerɛ me sɛ sɛ mɛtumi afra aseɛ no deɛ mɛtumi ayɛ nti ampa so meyɛɛ yɛa mampere me ho saa metena agyenkofie mfeɛ nso metu kɔtena bɛɛdu fie ɛwɔ brɛman hɔ a ɛnso mfeɛ num Nna ayɛ mfie dumienu. Ntsi mfie du, metu fir baa du fie no, na mebam fie wɔ Bremai. Ɔyɛ Kotwi. Wow, wow, congratulations.
Mm. And uh, oh, oh, home all day. Aye, men di break pa. 12 years aye. Man fe ni agro kura. Men na fom. En na fom kura. Nti e honom no na wa wari na wa wowo saa 9 years ni mu no. On se me ka se em na na me ne oba no a fe na fie twun wa. Ono so ofri kwani yaw. Okay. Be kwai. Aha. na me nna tena ne yawo ma ne yawo mmiɛnsa bɛrima panyin ɛna mmaa mmienu nti mmerɛ a mekɔ church of christ no na ma ne na wo mhm. nti ɛhɔ na maa me yɛ wɔn hyɛɛ me sɛ me ne ɔbaa ntumi ntena ɛwɔ berɛ a mekɔ yɛ asafo ba na ɔbra menyɛ ne ho adeɛ nti nkyerɛkyerɛ na kyerɛ me no na wɔ sɛ ɛneɛ metu mmirika no na meka sɛ bɛɛ bosome mmienu ɛntɛ mewura sɛ ɔdɛm bɛɛ bosome mmienu na mekɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ nti ɔbaa na mene te ɛde bɛsi no a meka sɛ
dadi wayɛ adeɛ wabɔ wo homɔden abrabɔ no sɛdeɛ wosi ka no no deɛ ɛnyɛ bɛ menka no sei na hunu sɛneɛ mekasa brabɔ nna fam mabrabɔ mu nyinaa nyankopɔn ne me danseni Me bere a na ɔbɛka sɛ ɔyɛ sɛpaase preacher no, obiri mɛnsa. Ɔno na me ne hyia ekurom. Na ɔka kɔjɔ ɔso ɔsua mɛnsa me se han. Na ɔso ɔso ɔsua mɛnsa di a na me tɔn hardware. Na aka me trowel baako bi a yantɔ ɛda hɔ me de bɛbere wo. Mɛbusua mu nyina, me papa ne me maame nka sɛ obi antɔ duane amma ani. Na emu sɛ obi boa me sɛ me kɔ adwuma, me kɔ yɛ, me pɛ adwuma yɛ, me tu kwan, me kɔ sua adwuma. nea obi de aboa me yɛ trowel baako no sɔfo bi mɛsɛ de maa me na busua mu nyinaa mpapa ne maame ka ho me wɔfa no mu nyinaa ɛka ho me nana no mu nyinaa ɛka ho adeɛ obi de me ni busua ni obetumi akata ɔma me ten cities in my life me ni bi in my mabrabo ghana ten cities me ni bi obi aso ntumi nka nyankopɔn ne me dansi ni.
Dadi wa yɛ adi nyame nhyira o. Mabrabo mu ni adeɛ a obi de aboa me kɛseɛ a mefiri na mefefɛ no yɛ trowel baako ɛnɛ ɛyɛ akwaa yɛ ten na fifteen cities. Mm.
onyame oh, nhyira wo wabɔ ho mmɔden sɛ ɛfiri hɔ a sisi a nyame adom ɛfie yɛ fɛ ɛyɛ kama a kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa medɔfo sɛ wobɛhu a w'ani bɛsɔ baabi a abrabɔ no hyɛ aseɛ firiɛ no nso ɔbɔ ne ho mmɔden wɔ kyɛ sɛ me mehu asɛm a meka dade nyame nhyira wo ah, na mmom ansa na yɛbɛkɔ no mɛpɛ sɛ wobɛtu ɛnnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛba fo hmm. na wɔn nso abrabɔ no ɔmahu n'ani so sɛdeɛ ɛsitie meda ase mede kakra yi ka ho ansa na mede kɔfotuo no so ɛnɛ sɛnea yɛhu no yi ɛfie a metim seesei mede ka si six rooms no a meka yi anaa mfa sɛ bɛyɛ seven rooms yɛbɛtena mu no mu sɛ plot no ɛso nti me saa si boys quarters ɛnso yɛ eight rooms nti me fie a me wɔ sixteen bedrooms yɛ yɛ mia me fie na ɛnyɛ no nko na mpɛ sɛ meyɛ mhm. me ka kɔ mfie aduosia me bɔ mpae sɛ bɛdiri me mfie aduosia no na nka mewɔ fie mmienu a na mmiɛnsa ɛwɔ kuma se mewɔ bi a maa ase a mɛduro lentil na mewɔ kakra bi da baabi nso a ɛnso mekenka sɛ me nso mɛkɔ akɔyɛ aseɛ na deɛ ɛduro lentil koraa mebɔ mpae sɛ afei wɔbɛkɔyɛ na nka no nso mate me nsa firi ho nti Meka kyerɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a asi soɔ sɛ ɛma waba mu mu ɛwɔ abrabɔ mu sɛ me papa amoa me me maame amoa me ɛbaa m'adwene mu ɛberɛ bi atwa mu ɛmaa kama abrabɔ no ɛyɛ basaa maka kyerɛ m sɛ duru baabi no mebɛdane menka ne sɛ kɔwe nsani Megu so bɔ bra no a meba abrɛman no koraa meka na menkɔ asɔre no, na metotɔ petesi. Enti brɛmanfoɔ deɛ manfoɔ de bɛhu me no, Tafo, Brɛman, Kurofuro mu, wɔn ɔtɔ apete na mesɔprae apetesi. Meyɛ mɛsi adwuma no, na wɔtwe dura na mede memene da na mede me rɔbɛsi kɔ kɔkɔtoro anaa subiri so na makɔtɔ apete ebi a ngra aduasa anaa ngra aduanan na mede aba mbaa na mede kɔ supply Brɛman ne Kurofurum ne Tafo na mekɔ supply. Borɔnya bi, me ne me nua baako, yɛfrɛ no Atakwabena, mekɔfa apete no bi bae na yɛkɔe na nsae apete ngra mmienu. ɛyɛ six day bɔtrɔs ɛfiri twenty fourth twenty fifth twenty sixth ɛkɔrɔ thirty first na mene yɛtɔ kwabena nom apete ngra mmienu no gu yɛyɛ mu
yɛyɛ baeɛ nam sɛ wɔadi yɛ papa enti ɔn sɛ mede ka kyɛ me peters no menhyɛ no akɔtoa sɛ de wohu no no enti mesɔre no paa no mabu apetehye no seven bottles ɛne fɛ nkɔta rɔba no agu rɔba no mu Enti anɔpa no yɛhyɛ aseɛ na yɛɛyɛ buronya yɛɛyɛɛyɛɛyɛ bi a ɛbɛduru nwummerɛ no ne yɛabɔ aseɛ. Enti duru nwummerɛ no sɛ mesan kɔbu foforɔ ɛgu mu. Ae, saa mmerɛ na meka sɛ meyɛ adwuma no nti buronya nsika kakra wɔ me nsam. Yɛtu kaa ne yɛabɛ kuro yɛabɛtɔ fish ne yɛabɛtwitwa. Ɛde Jane ne ntoosi agu ho kama kama kama kama kama ebi kura ne yɛtumi hwie apɛtɛhi gum ayi yɛhwɛ ne yɛ ma wɔn wɔn wɔn wɔn ti yɛ tim no mu a wonni bi anaa wobɛdi abra yɛn nyinaa enti ebi apɛtɛhi akɔto abo tɔntɔntɔntɔntɔn deɛ ntwere ne yɛhwie gum eti to tɔtɔ enti ɛno ɛna yɛde bɛdi aduane kakra na yɛde anom nsa no nti yɛbɛtumi akɔto nti ɛɛ ntitii anaa ɛnam atwitwa no yɛbɛtumi ɛde ɛdi dɔkono anɔpa no ansa na yɛfiri aseɛ nsa no ɛnom no ase nti me futuo kɛse a mede ma mɛbunu ɛhɔ deɛ hia me paa ɛmfɛ nto tiri mu da sɛ mene boafoɔ onipa a nyankopɔn de waba saase suo bia ɔboafoɔ no nyame Enti Bible aka kyerɛ me ne wo sɛ ɛmfa wo ho nto nnipa so na ɔbɛtumi adi wo hwammɔ. Ɛyɛ sɛ mede m'ani to papa so na ɛkyerɛ papa wu a, sɛ mede m'ani to maame so na maame wu a, ɛhɔ no ɛdeɛ bɛyɛ na mɛyɛ? Ɛbɛma m'abrabɔ ayɛ basaa. Na mmom sɛ wode w'ani to nyame so a, nyame ɔnwu kɔpem sɛ me anaa wo wobɛwuo. Enti ma wo anidaso wɔ kɛse sɛ deɛ ɛteɛ biara adeɛ a mese mɛyɛ no mɛtumi ayɛ. Ato tirim saa. Da bi a meka kyerɛ me nnamfofoɔ a me ne wɔn nam sɛ adeɛ bi a nipa yɛ wɔn nso wobɛtumi ayɛ. Na wɔantumi anyɛ deɛ wɔyɛɛ no nyinaa koraa wobɛtumi ayɛ ho bebree. meka hyɛ Nyame animuonyam sɛ anɔpa yi a me ne mo kasa yi, deɛ Nyame ayɛ wɔ me m'abrabɔ mu no, sɛ wotie m'afotuo yi na woka sɛ wobɛdi so a, ɛbɛboa wo bebree. Ɛfiri sɛ berekyɛ ni a mada lotto case mu a, ɛto ɛnɛ meka sɛ mepɛ Kumasi fie, efie a mete mu no yɛ dampɔn edu nsia, mewɔ fie a obi wɔ Amerika, waha ɛdan wɔ ha da, mewɔ nurses, mewɔ teachers a wɔn ha dan wɔ me fie a, obi a ɛbɛyɛ wɔn nwanwa na sɛdeɛ me life teɛ sɛdeɛ mefa yɛ mu nti no obi a ɔtim fie biara no mefa no sɛ ɔyɛ me nua dadi ɛda ase sɛ wanya adagyeɛ na wo ne yɛakyɛ w'abrabɔ mu nsɛm nyame nhyira wo medɔfo sɛ ohu baabi a nkɔmmɔ no abɛsie no ɔse biribi a nipa ɛyɛ wɔ asase so bia wo nso woyɛ nipa nko adeɛ wobɛtumi ayɛ bi Ɛno nti, bɔ wo ho so na bɔ wo ho mmɔden na fa w'ani to Onyankopɔn so. Ɛnnɛ, aha na bere bɛma kwan ama yɛde The Life Couch dwumadie no asi. Mekyea m'abusuafoɔ nyinaa, Madeline ne Pius, my sweet babies. Mekyea mo, Nyame nhyira mo. Na afei, aseda nkɔma MCR foɔ nyinaa, Danny, More Editing, Ɛna George network ɔmo dɔɔso girls girls bi nso koraa ɛwɔ akyire hɔ nyame nhyira ɔmo nyinaa yɛ Doctor Mensah herbal clinic ɛna ɛbɔ mmɔden ɛsɔ yasene ɛma yɛde dwumadie yi ɛbrɛw na so ɛyɛ kɛseɛ no ɛwɔ kotwi Guinness depot no ɛnhwɛ animu oba a n'anum bɔ nyɛ den koraa yareɛ biara no nso ɔsa ɔsɛ emum deɛ ɛne akyakya deɛ ɛnfa ma hɔ na ɛno deɛ Ontumi nsa mma wo. Na Yazel Foods wɔ Santase anyinam. Wopɛ aduane pa adi a, fa w'ani kyerɛ hɔ. Me din ne Ɔhemaa Akosua Asafoah Offey. Follow me wɔ Instagram, I am Ɔhemaa Barry. Dasɛnɛ nso yɛbɛsan ahyia. Makra wo. Doctor Wonder, oh indeed you are Hello. wonderful. Papa, nyame adom o, nanso ɛ. Ne kidney ne ne brɛbɔ nyinaa sɛe. Ei! Maame, ka wakoma to yam. Dɔkta Mensah dodoɔ no afrɛ no Dɔkta Wonder. Wakwadere wɔ abibifoɔ yam. Anya kidney stones. Obi brɛbɔ ho aka obi akoma. Stroke akye no ato wɔn. Mmarima bi wɔ ntumi ne ne yere nna. Adeɛ nwanwa koraa ne sɛ wo fie na wo ho fa wɔ. Wofrɛ no a, Dɔkta Mensah bɛto nika aba abɛsa wo yareɛ koraa. Dɔkta Mensah, ɛhe na ɔwɔ?